Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmeniň beýik şahyry, beýik akyldary, beýik filosof, zamanasynyň iň bir belent ynsany Magtymguly Pyragy hakynda Lebap ilinde uly dessan döredilen. Bu dessanyň döremeginiň ýörite özüniň sebäpleri bar. Sebäbi diýseň, Magtymguly Pyragy ylym ýüküni mäkäm tutan beýik şahslaryň biri. Ol meşhur Şirgazy han medresesini okan, Buharada Gögeldaş medresesini okan, iň ilkinji okan medresesi bolsa häzirki Halaç etrabynyň Gyzylaýak obasynda ýerleşen Idris baba medresesidir. Şol medresede ol ilkinji ylymlaryny şo ýerde öwrenip, tälim alyp, ondan soň ýene-de okuwlaryny dowam etdiren, şo ýerde okamak bilen Magtymguly Pyragy hem şol obalarda, Lebap ilinde, Ärsary obalarynda myhmançylykda bolup gören. Ol Gaýdyp ýene-de ýaşy birneme durguşansoň, onsoň ýene-de gaýdyp şol okan medresesine baryp görýär. Hawa, oýa dahyl bolýar. Ondan soň oba adamlary bilen duşýar. Şonda munuň bu beýik ynsanyň baran ýerleriniň hemmesi abat, abadançylyk, hawa, toý, toýhana şuň ýaly zatlara öwrülip gidiberýär ekeni. Sebäbi diýseň, onuň parasatly sözleri, onuň ajaýyp namalary, goşgulary halkyň ýüreginden, çuňňur ýüreginden turan. Şonuň üçin, ine, ýönekeý halkyň bolsa gam-gussasy egsilen, arasynda bar bolan käbir zalymlar bolsa bi. Tobasyna gelenler pällerinden gaýdyp, ine, şunuň ýaly ajaýyp adamyň bi şo ýerlerde bolanlygynyň hormatyna sözüň çeper söz ussatlary, bagşylar bu barada, bu beýik ynsan barada Uly dessan döredipdirler. Oňa Magtymguly Pyragy dessany diýip at goýupdyrlar. Şo dessanyň dörän ýyllary çen bilen tutsak, on sekizinji asyryň ahyrlary, on dokuzynjy asyryň başlary. Maňa şu dessany Özümiň ilkinji halypam Haky bagşy öwredipdi. Haky bagşada onuň halypasy Nazar bagşy öwreden ekeni. Nazar bagşa onuň halypasy Kyrkar bagşy öwredgeni. Şeýdip, halypa şägirdine, halypa şägirdini öwredip biziň günlerimize gelip ýeten ekeni. Şu dessany men gysgalan görnüşde size aýdyp bermegi ýüregime düwdüm. Habar kimden al? Türkmeniň beýik akyldary, şygryýet äleminiň ägirdi Magtymguly Pyragydan al. Ol indi bir gezek Lebap iline aýlanyp görmegi, öňki okap, bilim, tälim alyp gaýdan Idris baba medelesinde dahyl bolmagy ýüregine düwdi. Idris baba medresesiniň ahuny Nyýazguly halypa muny ýörite görme-görşe çakylygam iberipdi. Uzak ýoluň şaýyny mäkämden mäkäm tutup, ýola rowana boldy atlanyp. Ýol uzak, gepiň gysgasy ýagşy sürüp, Lebap iline, Idris baba medresesine baryp ýetdi. Idris baba medresesi Halajyň Gyzylaýak obasynda ýerleşýärdi, ol musulman dünýäsiniň iň bir meşhur medresesiniň biri ekeni. Bu ýerde dünýäniň köp ýurtlaryndan talyplar, sofular gelip, bilim, tälim öwrenip gider ekenler. Magtymguly Pyragyny bu ýerde güler ýüz bilen garşy aldylar, duz, tagam berlip hödür-kerem edildi, myhmana uly hezzet-hormat edildi. Magtymguly Pyragy özüniň medresäniň ahuny Nyýazguly halypanyň çakylyk ulgamy gelendigini habar edende, mälim edende, bu ýerdäki sopular muňa her haýsy özçe özçe düşündiler. O ýerde bu ýerde hyşy-wyşy gürrüňlerem köpeliberdi, eşidiler-eşidilmez. Aý, biziň ahunymyzam Özümizde şunça sopular, şunça müderrisler barka, ýene bir ýerden birini çagyryp getirmek nämä gerek bolduka diýşip, hawa, bu gelen adamyň kimdigini bilmän, ony tanaman munuň gelenine gysganyp başladylar. Birki sany ýoklusyzrak sopular bolsa, muňa bolar-bolmaz sowallaram berip ugradylar. Magtymguly Pyragy Bu berlen sowallardan çen tutup, entek bu sopularyň heniz bilim örüleriniň örän dardygyna ýöntemdigine göz ýetirdi-de, Ahow, sopular, men-ä bu dünýäniň syrlaryny şeýleräk bilýändirin welin, ýöne siz welin bilýämikaňyz diýen äheňde,

Elkyssa, Magtymguly Pyragy sözüni tamam etdi welin, bu diňläp oturan sopular bu namanyň her setiriniň bir kitaba degýän, bir namanyň. Bu nama haýran galdylar, munuň parasatlaryna haýran galdylar, özleriniň çeni çaky däldigine derrew düşündiler. Olar gepi nämeden başlajagyny bilmän, Ahunymyz pylan ýere gidipdi, ýene üç günden geljekdi, dört günden geljek diýişiberdiler. Magtymguly Pyragy hem, Aý, onda onuň ýaly bolsa, onda. Ahunymyz özi gelende, ýaňadanam men dolanyp gelerin-dä diýdi-de, ýol şaýyn tutuberdi. Hälki bilmezmiň diýen namanam medresäniň derwezesine ýabşyrdy-da, ýola rowana boluberdi. Mahyragy Lebap ilinde, ärsary obalarynda myhmançylykda bolup ýör. Habar kimden al, uzak obalaryň birinde ýaşaýan Nazargulbaý diýip bir baý bardy, şondan alyň. Nazarguly baýyň atarmanlykda, çaparmanlykda, mal-dünýälikde, jomartlykda, şahandazlykda onuň deň-taýy ýokdy. Onuň dünýäde bir kem zady ýokdy. Ýöne bir arzuwy, olam bolsa şu beýik ynsan, beýik adam Magtymguly Pyragy bilen duşmak, onuň bilen didarlaşmak arzuwy bardy. Şol arzuwyna ýetibilmän ýördi welin, ine, bi ýakamly habaram muň gulagyna degdi welin, derrew özüniň dogan-garyndaşlaryny jemläp, Obanyň ýaşulularyny ýygnap, How, adamlar, meniň gökdäki dilegim ýerde gowuşdy. Men Magtymgul Pyragy hezretleriniň gelmeginiň şanyna üç günläp toý berjek, siz toý şaýyny tutuberiň, diýdi-de, özi atlanyp, Nirdesin ol arzyly myhmanyň bolýan obasy? diýip at goýdy. Soraý-soraý ol obany tapyp. Magtymguly Pyragy bilen arzyly, gadyrly görüşdi hem-de özüniň toýunyň myhmany, arzyly myhman bolmagyny isledi. Şol obanyň hemme adamlarynam öý içi bilen toýuna çagyrdy. Magtymguly Pyragy bu çakylygy höwes bilen kabul etdi. Bular ýola düşüp barýarlar, bular bilen bilelikde bütin obanyň adamlaram gidip barýar yzyndan. Magtymguly Pyragy töweregine syn edip, ser salyp barýar. Ine görseň, tolkun urup, lummurdap akýan mele suwly Jeýhun derýa. Jeýhun derýasynyň iki ýakasyny jäheklap oturanam küren-küren obalar. Gadymyýetden galan Binalar, belent başly, haýbatly galalar, hol, alyslarda bolsa, garly depeler asmana ulaşýan dereli, jülgeli, çal goşly, gojaman Köýten daglary, ol Köýten daglardan ulgam, ulgam bolup gaýdan dag gerşleriniň bärki alkymyny bolsa Jeýhun derýa erňekläp ýuwup akyp dur. Magtymguly Pyragy bu türkmeniň bu ýurdunyň gözelliklerine hoşy gelip, şu ýerde keýpi çag-çag boldy hem-de şu ýerde Seýledeliň bu jahana jahanda näler göründi, Isgender Jemşit saldyran beýik binalar görüner diýip bir nama aýdar boldy, gör bak nama aýdar boldy.

Elkyssa, Magtymguly Pyragy sözüni tamam etdi, Bular sürüp Nazarguly baýyň toýuna bardylar. Arzyly myhman bu toýuň gidişine bir meýdan tomaşa edip durdy. Ana görsüň, uly märeke ýygnanan, ortasynda bolsa bagşy-sazandalar otuz iki sazy bir gulakdan düzüp, aýym-saz edip otyrlar. Bir gapdalda Eginlek, baldyrlak, göçlük, pälwanlar, göreş tutup ýörler, ýaka göreşi diýjekmi, guşak göreşi diýjekmi, hemmesinden bolup dur. Ýene bir gapdalda bolsa mergenler nyşana alyp, altyny gabak atyp ýörler. Hol ilerki düzlükde bolsa bozduman aýakly, bezibent toýnakly gamyşgulak bedewlerine atlanan dähenek ýigitler owlak-gapdy oýny bilen meşgul. Aý, bu toýuň gidişiniň hiç kemi ýok-da, çaý içjege çaý, damak iýjege damak, serpaý geýjege serpaý berlip dur. Arzyly myhmany märekäniň töründe eltip oturtdylar. Märekäniň adamlaram bolsa näme, bu beýik Arzyly ynsan bilen, bu arzyly myhman bilen gürrüň gezişesi gelýär. Ony, muny sorap bilesleri gelýär. Hasam bolsa onuň durşuna, pähim, paýhasa ýugrulan, dürdäne setirlerden düzülen namalaryny diňläsleri gelýär. Arzyly myhmanam ýetişibildiginden bu märekäniň göwnüni awlap otyr. Hajy baba diýen bir dana goja kişi bardy. Ol köp bir parasatly hem şu obanyňam ketguzasydy. Bi Magtymguly Pyragynyň gapdalynda jaýlaşyp alan eken-de. Bi aýtdy, Hezreti Magtymguly, sen dünýäni gezdiň, aýlandyň, biz ony bilýäs. Gören-eşideniňden habar ber diýipdirler. Bize şol ýurtlar barada bir gürrüň berseň, Biziň öz ýurdumyz, türkmen ýurdumyz bilen bir deňeşdirip geçseň, diýdi-de, Magtymguly Pyragy agam göwnühoş gürrüňe başlady, Ahow, adamlar! Hawa, dogrudan hem men dünýäni gezdim, şol arzuwlarym bardy, şol arzuwlarym hasyl bolup ýör. Köp şäherlere bardym, köp ýurtlara bardym. Haýsy ýere baranda-da men ol ýeriniň arzyly myhmany boldum. O ýurtlaryň, O şäherleriň her haýsynyň öz gözellikleri, öz aýratynlyklary bar. Ýöne welin, adamlar, şu öz ýurduňdan çykyp, özge ýurda gideňde, özüňi bir hili ýekesireýän ýaly, ýetimsireýän ýaly, hosdarsyz, hondarsyz ýaly, bir hili ýalňyz duýýarsyň. Aý, adamlar, şu öz ýurduňa geljegi ýokdur, Munuň deňi-taýy ýokdur. Şunuň bilen barabar başga bir ýurdy gözlemek gaty kyndyr. Bu ýurduň hiç höziri hiç zat bilen deňeşdirer ýaly däldir. Iň gowusy geliň men size bu pikirlerimi nama bilen beýan edeýin diýdi-de, Ýat illerde mysapyrlyk çekenden ursa, sökse, horlasa-da il ýagşy diýip bir nama aýdar boldy, gör bak nama aýdar boldy.

Elkyssa, Magtymguly Pyragy sözüni tamam etdi. Bu ýerde gürrüňler edildi, namalar aýdyldy. Ahyr gezek toýuň eýesi Nazarguly baýa ýetdi. Nazarguly baý aýtdy, Hezreti Magtymguly, sen türkmenleriň hemme ýaşaýan ýerlerine baryp gördüň, olaryň hal-ahwallary bilen tanyş bolduň, edim-gylymlaryna, hüý-häsiýetlerine hemmesine belet bolduň. Biz türkmenler barada bir birki kelam agyz söz aýtsaň, bizem ony diňlesek, Diýdi welin, şu ýerde Magtymguly Pyragy indi özüni arkaýyn duýup bilmedi. Bi ýerinden turdy-da, alyslara seretdi. Onuň agyryly ýeri bar derdi gozgaldy. Ol aýtdy, Haw, adamlar! Türkmenler älem-jahana ýaýrandyr. Olar dünýäniň çar künjünde bardyr. Olar Tire-tire, taýpa-taýpa bolup ýaşaýanam bolsalar, olar bir halkdyr, bir milletdir, olaryň asyllary birdir, ykballary meňzeşdir. Dile geldi, bile geldi diýlenleri iň gowusy men kalbymyň töründe besläp oturan pikirlerimi, sözlerimi men nama bilen beýan edeýin diýdi-de, Jeýhun bilen bahry Hazar arasy çöl üstünl öwser ýeli türkmeniň gül gunçasy Gara gözüm garasy gara dagdan iner sili türkmeniň diýip şu ýerde bir name aýdar boldy görübak name aýdar boldy.

Öz pikirlerini ýüze çykaryp, bir-birine aýdyşyp bütin dünýäni undy pikir edip otyrlar, gör-ä muny! Bak-a muňa! Bi sözler haýran galdyrýa, göwnümiň üstünden aýak ýalaňaç ýöredi. Ýene biri aýdýa, Şu pikirler, şunuň ýaly sözler biziň ýüreklerimizde-de bar welin ýöne onda han şunuň ýaly tilimize getirip aýdyberip bolýamy ony? Ýene biri aýdýar, Hä, şu namany ýaňadanam ýene bir diňläp bolmazmyka? diýşip durlar. Hawa, üç günläp toý tutulansoň hoşlaşyk pursaty gelip ýetdi. Magtymguly Pyragyny ugratmak üçin bütin märeke ony ugratmaga çykdylar. Hälki Hajy baba aýtdy, Hezreti Magtymguly! Sen durşuna özüň keramat ekeniň, namalaryň bolsa durşuna gudrat ekeni. Indi sen gaýdyp barýarsyň. Biz ýene seni küýsäris. Indi sen haçan dolanarsyň? diýdi. Magtymguly Pyragy aýtdy, Aý, adamlar, men şunam size aýdyp goýaýyn. Wagt geçer, warak aýlanar. Enşalla, bu türkmen berkarar döwletli bolar, türkmene sapaly döwran dolanar. Meniň islänim, meniň arzuw edenim, meniň küýsänim, ajap eýýamym geler. Ana, şonda türkmeniň, türkmen ýurdunyň Türkmen döwletiniň ady, owazasy arşa göteriler, onuň şan-şöhraty älem-jahana ýaýrar. Oňa çenli siz sabyrly boluň, başyňyz belent bolsun, Alla ýaryňyz! diýdi-de, gözden gaýyp boldy. Dessanam tamam boldy.